n'emerongo ebere, gegoteeba iga, Wale ambao nasoma, Mwanzo hamsini fungu la ishirini.
Ekeene, inwe nabwo mwarengereretie gonkorera amabe.
Ekeene, nabwo mwarengereretie gonkorera amabe. Korende Nyasae akayaonchora, akaba amaya. Korende Nyasae

Nigo twarenge gotenya twensi amo, bono ekero twatenya amo, twasiba emesaima amo, orooche orwane rwabera gati-gati, orwaino rwaetana nechiane nabekwa gati-gati.

Bakara bobe, bakagechigwa, bagatebania, Omomura oyo Josefu, eta abana baminto, togende ase egetii, togoika ase egetii, kagocha aroro, toite akwe. Sikia!

Kare omogw'amesa omotoka omofalme otakwa bofalume, atoete ebeti, atoete omochira, atoete amakengo, nabo okoba omonene, onye Nyasae agotebire. Haleluya! Monyigwete?

Ekiagera ogoita kere agateba ng'a ninche ngore esaati, ninche ngore eroori, ninche ngore oboremo, ninche mbekwe ndikwe ecounty, baba ominto otararikwa, gesaro tagotaka, gesaro ominto otararikwa, kwamboka tagotaka, ase erieta ria Yeso, Yeso nakobwere. Joseph. Akagenda, ere arenge na Nyasae, Ise akamotoma gochia ase egetii, koris, koairera abana ba Moabu endagera, ekero agenda kobairera endagera. Soma ekeborero kianane.

Monyigwete? Monyigwete? Nabo okorobereria bono oite igo. Nabo okoirwa akageni oche kwaigwa amandasi na mwangete amandasi baba. Nabo okoirwa akageni oche goitwa inye mwangete inyama baba. Obekerwe ase omosori, lakini Omonene Tata nobekerwe ase omosori, onye Tata kare amo naye, iga ekoba bosa esiro naende esiro. Ekiagera Omonene nare obwate okobua, ekiagera Omonene nare okorenda, ekiagera Omonene nare ogotokonya. Nkarenge ogwaetera isumo igoro, lakini nkwana gokwa. Karenge ogwachia ase amatemi tana goikera Tata moyare. Tata nere omorendi. Tata nere omobua- omorwanereri. Soma Fungo 28 moigwe emerongo ebere na isato egoteba iga, When they saw him, they planned how to kill him. Ekero bamorora bagateba, Rinyandoto ngerio. Soma gaki mo- mo- monti- timatiga magega.

monyuete, mobisa oo kera akorore korwa are agoteba ng'a oyio omonto oria togete ng'a oyio, omonto oria totageti ng'a oyio, barigie enchera bagokoore, lakini mbagokoora Yeso nare amo naye.

Ekero akogenda, iga akogenda omochie ase abanto baroberetie bagende komoita. Kagoika ororo, alifika kwa Uwanda, wengine wako ndani ya nyumba akasikia wakisema kwamba, Kwamboka ochire, kwamboka ochire.

Nere akaigwa neriogi, kare ensike aria, akaboria, Nyasae one, buna naboka korwa mwane, buna nasoka iga Omonene, inagosaba ase nkogenda timanyeti abakambwata oo, naigure bagokwana amang'ana amanene, naende Nyasae one, inkonye korwa erio ekero nkosoka, onusie ase esuma eye. Amang'ana aria nyomba namanya moigwete. Akarengereria, Inki ingokora? Akamosesimi. Aroo ng'aki chiombe chiariki chibana? Akabwata ebirundo, akabwata ekerundo, bakamoayia. Ekero aikamoayia, agateba, Omonene one, kwandusirie ase amatemo amakong'u.

agokobwatia bakaasa okogenda, lakini tagokonyara, Yeso noare amo naye. Yeso goika akorende, Yeso goika akobweere. Nabasabere mwensi bari saitani akominyokia, ababugwe ase erieta ria Yeso. Omobiso otagete okwe nare gogosabera akore ekonyorete ase erieta ria Yeso. Nabeire igo, nabeire igo baba, nabeire igo abagaka more aa, ense ere endururu, emechando ere emeruru, buna obweta bwesogete igo toka ng'a bwanchire moono, nigo oigwete baigwete okendi, rakini tori koraka enda.

Ekero Josefu aiko bagataka komong'enta, bagataka komoita, momura omwabo okorokwa Rubeni agata, Why should we kill our brother? Why? Nki tokoitera omwana ominto? Nki tokomoitera? Rirori natomorute engoro ime, takwa. Bakamoruta engoro ime. Kere bamorutire enkoro ime, bakaransete iga bakona koragera, bakarora abanto bakorubumbwa abagori, bagateba ribaga tokomokorera, morusie chianga chionsi, erinde momoonie. Josefu akaonigwa. Ekero aonigwa, chianga chiria chiaye chigaitororigwa amanyinga, ekero chiaitororigwa amanyinga, chikabogorigwa, chikairorwa Jakobo. Bagateebia Jakobo, Jakobo, aite ominto, omwana ominto o Josefu ng'ake ere? Omwana ominto igo akwa, ee, omwana ominto igo akwa, ekero nakwa, nakwa. Aite ominto. Yehova tari abarabwo Nyasae. Bakarera ase ise, ekero barire ase ise, moroche Josefu, Nagenda ne chianga, naira ne chianga, nkaechire ching'ori ire amanyinga. Abana ba Nyasae, buna mwaikaransete aa, nabo omobiso arakorusia chianga, ekero akorusia chianga, akoira ase abanto, naki akorusia chianga, eragoteba, Gesare! ne rirogi, gesaare, na omoibi, otuori, na omotwomani, okorusiria chianga chionsi, endi gakorusia chianga onye kere nenkeyio Tata gokobekera are. Ah! Egeminto geke motakoigwa egento eke geke ng'ende. Moyare, Yeso moyare. Igwa, omobisa oo naragokorusia chianga, naragosaria erieta, naragokogamba, tiga ere akogambe, Tata oito ore moyo, ngokoboyia are chianga ase erieta ria Yeso. Nyasae oito gogokonya are. Nomanyete omonto naro taigweti otware eanga. Nomanyete omonto naro taigweti totoko, omanyete omonto naro okonya gotuomania abanto bande. Inche omanyete nkobuginde egita, ekero nabatera esani eyemo, nane kobatera esani ekero nkore korung'icha. Ninki gekogera bisi babwangete gotuomania abamura abakegogi? Yaani, omonto oyo naro oragotuomanie, lakini tata tagotiga otuomanigwa ase erita ria Yeso. Goika Tata agokonye goika korende igo Joseph Nyasae nigo arenge gotara amo nere. Hallelujah. Abana ba Nyasae, ase ense eye eyi tomeng'ete, nabo okorigigwa amang'ana oitwe, nabo okong'achi bosa, nabo okorusigwa chianga, nabo omwana oye agokorusia chianga ate ng'a mama ominto ne rirorio, nanyorete ekebusi nyomba, nanyorete eng'iti nyomba, nanyorete egento gete nyomba, eyio okorusiria chianga, baba torusigwe chianga bono. Abarenda, ninche ase Yeso bono bono, moite b'Omonene, ekiagera abanto nabange batagete kogokoora, barobeire bagoite, barinde bakoonie, onye kore oyo Yeso ere nakoonia, onye kore oyo Yeso nataka kogoita, nigo akonyora riago riria agota riria akwangete na riria ogendete gosesenigwa. Tata, ekero tabeng'ana naende ya omwario, eya omwario agoteba iga, Nasema, egetabu kia omochakano, egetabu kia omochakano, bakabwata eyanga eria, bakaira, ekero baira, bakaira ase ise. bakaira ase ise kere gento ki? Amanyinga, Oka! Buna ere amanyinga oka, ekaonigwa. Josefu akaonigwa, keraonigwa akairwa Potifa, kerabekwa Potifa, agachaka emeremo ore bosa. Agasoa koabusa nyomba, akabusa nyomba, akarosia endagera, akarosia omwa Potifa endagera, omorosia ching'eni chingiya, omorosia echae engiya. Omwana oria ometa omokungu, omwana oria agachakanora, naki moigwete abete. Ekero anora abana bamwabo bamwabo Josefu, bamanyete ng'a Josefu nigo akwete. Josefu tari moyo, iga akwete. Lakini Josefu ngoyo, nkaimora ocha are. O Potifa are, nere omokori emeremo o Potifa, nere okorugera moga Potifa, nere okorara ching'iti chia moga Potifa. Momura agacha akanora. Mogaa Potifa agate ng'a, Yaya tata, yaya, tokoragera boigo iga. Tata muna gwakabogwa iga. Na Potifa takaiya ng'a, ayande tiri gokwana mwanyaigure, ayande mwaigure tiri gokwana aywo monyaigwete. Potifa agateba, Noe nanorire, tingoitaba ekio. Agakana, tingoitaba ekio otagete. Iga Omonene, nonya ekero ki'emechando, Omonene nabakobamo naye, nonya ekero okobetererigwa Omonene goika akwegerere, nonya ekero ogochandwa, karia abasacha bakorua bange Joseph, karia abamura bakorua bange Joseph, bateba iga, I saw, I was sent here by God, I'm working for God, I cannot go away with the Lord of God. So, karia abanto bare.

bakung'unwa amaga- mbuya more, more boronge egekene moraite eramu, moraite eramu baba mochie kweirisia yaani haki igo nekende.

Hakuna mpendwa kama Yesu Kristo. Yesu Kristo anakupenda. Yesu Kristo anakuhitaji. Yesu Kristo anakuangalia. Yesu Kristo anakuona. Muno ochandegete omosani oyo Yesu Kristo. Emechando obwate Yesu namanyete. Obokong'u obwate Yesu namanyete. Mwana banto takoba mosani buna Yesu. Mwana banto takoba kende buna Yesu. Yesu akoembe okoyana. Yeso okoa amache kwanywa, Yeso okoa omogaso kwanywa, nare kobaboria abana ba Nyasae, Ning'o omosani omuya kobua Yeso? Nobody in the world. Jesus is the only friend whom we can depend. Jesus Christ is the one come to the cross. He died for us. He died for everyone. Either Rich, either poor, Jesus loves you. Igo Yeso Kristo iga atwangete twensi. Aye nongecha Yeso nang'angete, aye nontaka Yeso nang'angete, aye notatakwa Yeso ogwanchire, Yeso okoboreirie obogima, Yeso okoire. Baria bare gokorokwa ng'a tokoba kende, bagoteba togotwara esani, rituko rimo notware esani, bagoteba togotwara egekoroto, rituko rimo notware egekoroto. ekero tware goika esiguku seito, monto narenge ensemo, obwate ekenanda, esuguku egoika bat ba ekenanda kiabe gochia chisani chingiya chioka, nyanchama mosekore nyaribari, kong'aina ki okonyanchama ye kwang'ainete, bono tochi koba gaki bono nogesaba kaba bono gaki togokora totenge, ekiagera minto sani teiyo, kenanda nkeiyo, ningende omogogoti minto. nenyaroka ya minto. Bono gotakorora indasi indasi seito nesuguku bono egento tware gokora igo to riba begete amandasi riko tokorenda ang'e aria ase orobaga oo ekesani ekobua twamana kobwata twabwata rende twabwatera ang'e ang'e ang'e gekona kobuga ebati ekaba embe omenye nagacha konye abanto mbare bagotengera ekenanda kiaye. Abana ba Nyasaye inyigwe, inyigwe buya. Ekero nkoinyora egento eke nabo nkoigwa naku- nakumia naende nakumia, lakini Nyasaye moyo are. Twatenga sana, chisani chiare kobuga buya. Yaani chiari gwaka. Nyaruri iga ii nyaruri. Nini riri riri riri riri. Yaani nabo chiari kobwata. Tiga toseke gaki tore moyo. Yaani Nomanyete agachia agatwa ekenagwa. Ekero atwa ekenagwa, akabwata ekenagwa keria akabeka egesima, agakemba. Inche omanyete nare konyebwata amineretio, na- naende nare gotiga rikendi riria ng'ekumbete, mane konyora ekenagwa ng'a bwa! Ekenagu eke gocha korusigwa n'erasi, enduru ekabeta ekenyoro, tokakura Ooh, twakure! Ngoye gose! Nki eke gwatobunire gaki na esani gwatobunire yoka iga esani gaki na gwatobunire gaki gaki esani amandasi agakuba riko bakarwa riko bagacha gotokonya ekero bakomenya gocha gotorusia ekenagwa mwana ominto akamenya ng'a nchubi mwana ominto oruterwe ekenagwa bakondusia ekenagwa oria nabo atagete korwa mwaye Ogocha ogoteba ng'a inki na- nabakane, nimokogora ebinana mino. Togoteba tata gaki totaira rende nabakani gane motengere mino. Bono tokagenda minto, amatuko esiguka eyio yachire, etogotera nomonwe, nare kobeka yaani yaani Abana ba Nyasaye, abanto barurare, abanto barurare, haleluya! Yeso nomobui, amaene bori omonto oria oria otonetie ekenanda, rero tabwati. Nabogorie ereti korwa boganda, nkamokobera omogaka ereti inga eke na kobugia iga ake, ye chiribusi aro nemo, nkamotebia kana kobugia, timonyoreti ng'a ngwatokorete bobe? Nkamotebia yaya bwata ekenanda eke. Akaboria ng'aki kwang'a ekenanda tata? Yaya egento eke nkwa egento eke eke egetari keri giogwetanana iga, eke nkeri gekobekwa eUSB. Nkamoreba ke USB, oroche ntagete kobamanyia, ekero omobisa oo nabo okomomanya, ere tagokomanya. Mobusa oo nabo okomomanya, ase akogoserete, nabo omanyete, lakini tomokorera bobe, mokore amayia, erinde Omonene agosesenie. Rero, yaani, ekerogo igoro ekeransete, Oria are kori nekenanda, nere obwate. Bichire, ntimanyeti ng'enti geche kebuga. Biraire, biraire! Iga abana ba Nyasaye, Omonene nare naye ekero oraba amo nere goikaga na kare. Omonene nakorende ekero orarwanigwe. Omonene nakwegerere. Joseph, ekero are ase echela, Ak, omonto okorokwa Faraha akarota. Ekero arota chindoto, abaragori bagachia korigia chindoto, bagasinywa. Josefu akainyorwa. Nkai ainyorwe korwa neimo y'echela. Inki abekerwe echela? Bwangire okora obochinga na omoga, moka, mo, moka, mo, moka, mo, omogambi okorokwa Potifa. akairwa echela. Ime y'echela Nyasae narenge amo nere, ime y'echela akabekwa emonita nere otenenete obokima. Bono obokima obo barakana ngokwana enchara nkoragera arenge. Igo omonto nabo agokana okoirira ase abe, ase ayio akoira igo gwachi kobwena. Koraigwa, nabo omonto agoka ng'a ogokoorire, lakini tagokooreti. Agokoorete ata oro? Tata oro abagakamore emeremo. Omonto nabo akoa etransfer korwa gochia ase ande, okagaa ng'oku gwachia, nkobwena gwachia. Buna bono ase narue etransfer inche, nkoreta eba. Bakagaba inse, narure obuya, baba ase nachia, bakagamba ngoku nachia, nkogwena nachiete. Haleluya! Ase, yaani, nabatebetie igoro ng'a inche naenda komenya amache ng'a nkobatwara ature mpaka korwa igoro. Bono inche inse nkare, a- baria ekero nabarente oo, ebabori ng'a naye, ee ninche, naye, ee ninche. Omeng'ete aa? Ee. Ase nameng'ete negisese chiandendete. Bono asende tokorua aria ria mosikari tarateba gocha kondora ama ori ase nimanyete aa. Aaria. Bono Yusufu oyo kareme echela akainyorua akarangerwa ng'a ninchi bono otoerese chindoto chia Farao. Agacha ekero erese chindoto chia Farao Yusufu akarokana kabwate omoika oyo Nyasae. Yusufu ekero arese chindoto, omogambi okorwa kwa Farao akamobeka agatenena ekaunti. Ekero atenena ekaunti, Yusufu agateba ng'a Nyasae oria ombegete ribaga akang'a agantoma tiga nsangerie endagera, abana baria baminto banseretie, bakagete ng'o kwande bakagete ngakwete lakini moyo onde bono yosefu kako- ka- ka- kabekirwe ase oborwoti agasangereria endagera akabeka amo enchara egacha sobo enchara egacha sobo ekero enchara yacha barabwo mbamenyete ng'a josefu moyo are naki bamenyete Goikera gento toigweti nontiira. Ninkoa ribaga ogende lunch. Mbameti yose bumba yare. Barabwo mbameti yose na- na- na- na- nki kiabete. Igakwete. Igakwete. Eh. Bameti yose bugakwete, lakini inwe moroche Joseph moyare. Buna nabaegeirie, moyo are oirwe obogambi, oikaranse ase obogambi, bono nogosangerera endagera, enchara yachire sobo. Bono Isaka akabatebia, Naigwe ore endagera nekare ense eria ya aaria Misiri, genda mogore motoretere. Mbaakanete, mbakobeka amaru onse ase Joseph, mbarabwo bagokanete, mbakoragera mwao, mbarabwo bagokanete ng'a tokogwenera kende, mbarabwo bakanete ng'a aye tokoba monto, tiga bakane, Nyasae namaete gento. Mbarobakanete ng'a tokoba kende, mbarobakanete ng'a togotwera ng'ombe, mbarobakanete ng'a togotwera gekoroto, mbarobakanete tokoba kende babe moyo. Nainche nare gosaba ase erieta ria Yesu, oria okanete, mosabere abe moyo. Ekero abeire moyo, aroro buna okoba egento ase erieta ria Yesu. Bagoika, igo nkobae Samaria, bagoika ense endagera ere eyio obotutu are goika mosome Genesis Genesis 42 soma verse 5.
Nabo abasinto ba Israeli bakagenda amo nabanto bande, abachiete kogora endagera, ekiagera enchera yarenge ase ense ya Kaanani.
Gaki bosio, gose chaka buya.
Nabo basinto ba Israeli bakagenda ama- Igwa, basinto bang'o bakagenda kogora gento ki? Endagera. Aba mbasinto ba Yakobo.

Yusufu nere orenge gavuna igoro y'ense yonsi ya Misiri. Yusufu oyo noria baoonetie, noria batagete agwe, baare abwo bamanyete ng'a akorete ekibe eke, gakwete. Moyo are, bamonyorire, bamomanyire, yaya mbaramomanya, bakanyora he is the governor of that county, now Joseph is the head of everything in that county, now they told Joseph, we are brothers, Joseph bono twaikire aa, egento totagete nendagera, Joseph akaboria, inwe ning'o? Akabatebia, intwe nabana ba Jakobo. Igo more abanto akoba ng'a ee, mbarenge amo neseino, bataraborania, bagateba, Omonene oito, nigo otwachire aa kogora endagera, ekero bagokwana amarunse. Mbatete ngobeka bare amarunse, babekire bono. Baba ominto, omobisa oo, oria otagotegeti, oria okoroche rinchera rituko eri ng'o ngocha are mwao, abeke amarunse, abeke amarunse iga, madam, oria okagoki rinchera, madam bwakire, madam bono mbuya ore, motebie mbuya ande, omanyete abanto bagotebi ng'a togotwara nonya na esani, nachete ng'a madam bwakire, bamura bamwabo Joseph, baria batatari kobeka amarunse. Soma 6 moigwe. Soma 6. Yagoteba iga. Yusufu nere orenge gavuna igoro y'ense yonsi ya Misiri, Aha, naende nere orenge kooneria abanto bonsi b'ense eria endagera. aha. Na abamwabo Yusufu, Abamwabo Yusufu, ekero baigete asare, ekero baigete asare, bagatung'ama inse ase obosio bwaye. Abominto, eh, eki mwakanete rende. Timwakante ng'a mokobeka amarunse, inche tigambate egento natanga goundwa ense eye. Onye kogechete omonto aye mogeche bono, engaki yaye ngoika ere nere akoba omonto. Engaki yaye ngoika ere akoba omonto. Engaki yaye ngoika ere akobioka. Engaki yaye ngoika ere akoba nere. Omanye oyo ogokwana Intwe ntwabwate nonya echoo, igo tokoeta emetuma ime. Nonya okoragera gwaito okoragera ogokong'u, ekegenga, mama agote ng'a fuuuu, nonya obokima mobege fuuuu, twarora, ekero ekerio gekare oo, igo okobega obonene obwo buna ab'ekanyaro Ekiagera Nyasae gaki torora omonto richara, gaki tochaye omonto, Nyasae oye moyani goika morindi. Twakwana omochie bwa omonto twarara, omanyene omuya goteba ng'aki abana bane twakare- twarenge batato tokarwa twachia koya omochie bwa omonto, omana gotoa oborangeti obomo, abana baria baye barabwo obabeka gati gati. Inche nabeire kona, na endugu yane yabeire kona, twarwanire oborangeti korwa bwagacha, twakararete bakabwakia. Aba bagati mbaraire gose mbarairi? Inche nindaire. Riangokani Mose, ntata otorendete, ntata okobiokia abanto, ntata ogokonya abanto. Twagachire gotacha omochie bw'omonto. Omonto okemba rimbura egosirota ng'a tacha buna ekemo, tacha ekemo, ge- ngegoichora. Twasoka naki rende iga. Amache aria twatacha make, naro tokorugera. Lakini egento Nyasaye atokonyete, enyomba echiaito twaye got- yaito ya obonyansi yarenge oo, amache aria twaye gotacha, Etware korosia eturungi enyinge, ekiagera amachani intware kogora. Amachani iga arosia are tayari. Amachani aria are tayari, twabeka esukari. Abana ba Nyasaye, ase twarure, ase kwarure, omobisa ogo tatagete orue oo. Ase gwaikire, mobisa ogo tatagete oike oo. Nabasabeire mwensi, Nyasae abarusie ase omosunte, moche ase oborabu ase erita ria Yeso. Ababaiso baino barorere amaiso. Ekero Josefu abarora, bakabeka amarunse. Ekero babeka amarunse, soma egetabu kia Ogokora isano ebere kianda. Ekero babeka amarunse, bagateba gaki Omonene, tooneri endagera, igo naki nare kobamanyia, naye norokwe Omonene, tiga bagocha aye bono. Omwana oo nkobioka are, omochokoro oo nkobioka are, Nyasae ngokonya are enka yao, naye norokwe Omonene. Rituko erimo naye nkobwena ore, gesare kao ngosoma kare, Purenda kao ngosoma kare, Brian oo ngoeta are, Mercy oo bakabioke, tiga mana gokuma iga aye, Aye ekomereri na keria omenyete nakio, onye namache aye kanywe, onye nomonyo otabwati aye ita. Tore nakogania chinswe chi'abanto bande bakoria, aye ki bakoria enswe, aye beka amache omonyo kumbora oboke masoka bosio, ogende esabari, Nyasae oito ngokobwera are. Ekiagera Nyasae oyo oboereire abande, inki aye atakorendere? Igo nare gocha ara nchera yoka onde nkeyo nabe kobokuma omoenywa na aka nagenda, nanyore abande mbaragerete tokogwa esabu one plus one oyo oriete obokuma na oyo oriete obooro twensie togotaba ntu. Igo richiibu riaba erimo. Igo nare kobamanyia Nyasae abarwanere ase eritwa ria Yeso. Josefu ekero abarora akabatebia, Amaene, ekemogo gari twachakete bono. Eki okogora isano bire kiana mochie gosoma ka. Amaene bori bagaeresa iga, omwana ominto ore korokwo Josefu igo akwete, oyo bakoresa iga akwete, moyo gose tari moyo? Akabatebia, Amaene. Nabo mwandoobereretie amabe, nabo mwatagete enkwe. Lakini Tata oito oria ore igoro, igo mogoteba nakwete kare kinde moyo, keria mwandobereretie Tata agageonchora, ekaba ekiya. Ninche oria mwetagete, mwachire naende kogora endagera korwa ase 'nde. Ninche oria mwatagete enkwe, naende ime oyo onde ninche nkobakonya, na inche nabasobeire. Oria otagete okwe, kagocha asore, mokonye ase erieta ria Yeso. Nyasae nakoganetie. Nyasae nagwanchire. Nyasae ogotakire, Nyasae okorangeirie, aase naro otwomerete kwangire gocha ase Omonene, aase nare gwakwamire kwangire gocha ase Omonene, na inchuo ase Omonene orore buna okobioka. Na inchuo ase Omonene, na inchuo ase Omonene. Omonene nere ogokonya, Omonene nere ogokorenda, Ekero minto twarenge abanto bande abaare kunywa echang'e bare gokora kiang'u, ekero nache ase enyomba ya Nyasae, inche bweka, inche bweka, ase abanto kianda nane, inche bweka ngache ekanisa inche bweka. Inche bweka ekero nache ekanisa abarisi bakandenda, ki nkogenda ekanisa mbegete ekenyansa na mago maega aa chingoro nchire oo ibere mochirochi, echi ibere echi, Farisi bakandenda, Iga Afarisi ba Nyasae, ekero mokorenda abanto, chigutwe mokomenterwa ase erieta ria Yeso. Iga abana ba Nyasae igwa, ekero bandenda, abana baminto bakarora, bagancha kombwatia, nkagenda oborandia, enka eyio neng'ao, iga enka yao ngochia nchiere, enka yao nkobwena ere, enka yao nkobioka ere, nonye bagotoba nensike ere bwoo, ensike eyio ngotinyigwe ere amo na Yeso Kristo. Josefu akabatebia, Abana baminto mwang'angete, lakini endagera nkeye, abana baminto mwanchaete, lakini endagera nkeye, Yeso Kristo oria ochaetwe, Yeso Kristo oria bwangetwe, Yeso Kristo oria oturetwe amate, akabekwa amo ase omosaraba, akaramwa ase omosaraba, omobere amagata b'Omonene one, ekero okogenda paradiso, na inche ong'inyore. Na inche nabasabeire, Nyasae abanyore, anyore enka yao, anyore abana bao, anyore abachakora bao. Nere oyo ogocha ase ense, Yesu oria ochaetwe, Josefu oria ochaetwe, nere oyo oreti ogotoreka ase nde, nere onkonyete, nere ogokonyete, kanga toiyo Baba. Kanga kwarire baba, monto nare ogokorigereria obwate bibiriri, igo bigoetare ase engencho y'amanyinga ya Yeso Kristo. Omonto naro otagete toba, rakini Yeso Kristo okobwereire, agokonyire, na asabire okonywe naye. Ah, Okonywe ase erieta ya Yeso. Abana baminto, Yeso nagotagete. Yeso nagwanchete. Rora amanto baroberetie ebinto ebibe bwoo. Mbatagete otware kende bwoo. Lakini omane oonchoire egento kiabere bwoo. Banto mbatagete orokane kende. Nao netuki orosio omotu banto mbatageti bande. Bagoteba noba obe nebinto binde ogokora okwamenya korosia etuki. nonya neyango obegete abanto bane mbaigweti buya, nonya nebikoto obwate abanto bane mbaigweti buya, nasabire Omonene agende gokoa obomoyo, na baria bataigweti buya bagenderere koba moyo, barore muna okona kobioka, barore muna okona gosesenigwa. Abasae baminto mora, abamura baminto mora, abang'ina baminto mora, Yeso obarangeirie. Ense eye tari seito, ense eye nembe, ense eye neng'ao, naende korwa ao. Mekaibere ikomi na gatano, ng'anya korwa ase ense ene embe embe embe embe.